dza u tshila kha riṋe vhaṅwe nahone ḽine ḽa ri gudisa u vhona tshifhinga sa tshifhiwa tshine a ri tshilangi a tshi tshimbili u ya nga hune riṋe ra funa riṋe a ri na ndango khatsho zwino ra vha na hovho vhushaka Ha uri a ri langi tshifhinga, hu na ane a tshi langa. U sedza matshelo sa hune ha ḓo vha hone, ende na hoho matshelo a hu bvi kha riṋe, hu bva kha a langaho tshifhinga. Ende ndi hone hune ndivhuwo dzashu dza u livhuwa Mudzimu dzi si langwe nga zwine ra vha ri khou ṱangana nazwo or those things or experiences that surrounds us. Ri ḓo vha vhathu vha ndivhuwo zwithuni zwoṱhe. Hu takadzani. Ri ḓo vha vhathu vha ndivhuwo sa zwine Paulo a ri gudisa kha Vhathesalonika yo thoma 5:18. Tshithu tsha u thoma tshine nda khou ṱoḓa u swikisa kha ndi tsha uri u ḓivha mudzimu heyi ṱhalutshedzo yo shumisa u ḓivha muṋe washu our lord Yavee! Ndi zwone zwine zwa ri fhumudza kha u dzula nga ngomu, kha uri ri vhe khonani dza tshifhinga. Tshiṅwe tshine tsha khou tambudza u angaredza ṋamusi ndi vhushaka hayo na pfunzo dzi sili. nga ha uri i dzula hani nga ngomu ha tshifhinga. Pisalema heyi ye ra vhala na dziṅwe nnzhi dza 150 dze mudzimu a takalela uri vhatsonde nga muya wawe ndi ipfi ḽa mudzimu ḽine ḽa ḓa kha riṋe nga tshenzhemo dza vhathu vhathu vhe vha tshila vhe na mulanga na mudzimu Ndi bugu ine ya ri gudisa uri sa vhana vha Mudzimu nga ngomu ha tshifhinga, how to inhabit time, a lot. Ri tea u fhindula hani vhutshilo vhune ra khou tshila khaho vhune ha ṱalulwa nga soga, zwine kereke ya ṋamusi i a zwi landula uri zwe ra vhidzelwa zwone ri kha ḓi tshimbila sogani. Ri a ṱoḓa tshifhinga tshoṱhe u tshimbila sa vho swikaho pharadisoni. Hei phisalema nga nḓila ye ya vhekanywa ngayo I ri fha ya, i ri fha phindulo ya uri, Sogani hu tshilwa hani nga ndivhuho, ri tshi tshimbila hu konḓaho, ndi ngani ri tshi fanela u livhuwa Mudzimu? Zwine Mudzimu a ṱoḓa kha vhana vhawe kha nzulele dzoṱhe ndi u mu livhuwa, to be thankful. Heyi phisalema, sa zwe nda amba, ndi phisalema ya ndivhuwo. Vha tshi vhala feresi yo thoma, vha vhala na feresi yo fhedzisela, zwine ra nga ri yo puteliwa nga ngomu ha fulogo ya u livhuwa. Haleluya! Aya maipfi a uri, Haleluya! Praise the Lord! Ngauri ene muṋe washu ndi yone o gudelaho Yerusalema. Tshipiḓa tsha vhuvhili tsha Yerusalema ndi tshine tsha ri fha ndivho ya uri ndi ngani ri tshi fanela u fulufhela Mudzimu na vhukati ha soga vha tshi vhala vesi 3 u swika vesi 7. Vhathu naho vhe vhavhusi, naho vhe mahosi, naho vhe na maanḓa, ndi vhathu zwavho, a vha tshidzi. A si vhone vhane vha nga ri farisa u dzula nga ngomu ha tshifhinga, a si vhone vhane vha nga ri farisa u vha na vhushaka havhuḓi na tshifhinga. vhathu kha hepisalema vha khou vhambedzwa na mudzimu o sikaho ḽiṱaḓulu na ḽifhasi na lwanzhe nazwo u fulufhedzea hawe a hu shanduki tshipiḓa tshi tevhelaho tsha vese 7 u swika kha 9 tshi dzumbulula u dzhenelela ha mudzimu kha nzulele dza vhathu A ḓisa tshanduko nga ngomu ha tshifhinga tshe ra dzula khatsho kana tshe vhathu vha dzula khatsho. Ndi ene Mulangi wa tshifhinga na nzulele dzoṱhe dzine vho dzulaho khadzo kana vho dzulaho kha tshifhinga vha ṱangana nadzo. Hoyu Mudzimu u pfi ndi Yahve, ndi Yehova nga luambo holuya lwa Kale. Yahve ndi mini? Yavee ndi dzina ḽa mulanga, ḽi dzumbululaho u fulufhedzea hawe kha zwe a fulufhedzisa vhathu vhawe. O dzhena kha mulanga na vhathu vhawe, and he is faithful to his promises. Ha ndi vhathu vhane vha nga lovha, vhane vha nga ṱuwa vha pwasha milanga, u dzula o ima kha mulanga wawe. Ha kundu u ita zwe a fulufhedzisa, na u riṋe sa. Hu ḓo tshilea, ngauri Mudzimu u a fulufhedzea. Ndi ḽone ḽine ḽa ḓo ri fhumudza. Muṋe washu Yesu a tshi ḓa, o fhiwa dzina ḽa uri ndi Imanuele, Mudzimu u na riṋe. A ri tsha vha ri roṱhe mulovha ṋamusi na matshelo. We are not on our own. Kana ri tshimbila ri tshi ṱangana na zwifhio ri songo zwi ṱalutshedza u tshinga ri roṱhe, Khushumusi kana Khirisimasi, u bebiwa ha Muṋe washu. Zwi amba uri Mudzimu na riṋe a ri roṱhe. Na henefha hune na khou tshimbila hone, fhumulani. na vha miṱa yaṋu mudzimu u na inwi a hu tshe na tshine tsha nga ri fhandekanya na lufuno lwa mudzimu sa zwine paulo amba hu vhuleme u tambula u tovholwa nḓala, tsiku, khombo, pfumo. Zwino arali nda thetshelesa hezwi zwithu zwoṱhe, ndi soga, ndi zwithu zwi vhavhaho, ndi zwithu zwi konḓaho, zwine vhutshilo hovhu ra nga tshimbila ri tshi ṱangana na mara musi ri na Mudzimu, hezwo a zwi koni u ri dzhiela fulufho ḽashu. Hezwo zwoṱhe ro zwi kunda nga we a ri funa. Yesu Kristo o ri ḓisela heyi pfumbudzo, ndi yone i itaho uri ri kone u dzula nga ngomu ha tshifhinga. Tshithu tsha vhuvhili tshine nda khou takalela u humbudza vhashu ndi tsha uri vhathu vha balelwa u dzula nga ngomu ha tshifhinga. nga u vhea fulufhelo kha vhathu hu si kha mudzimu mudzimu a tshi ri vhea kha ini shango o ri vhea kha vhushaka na vhaṅwe vhathu ndi ngoho ine ri nga si kone u hanedza u kuvhangana ashu ngo rali ndi khwaṱhisedzo ya uri vhathu vha tshila nga ngomu ha community a huna ne anga tshila nga nnḓa ha community ro bebiwa miṱani ra dzhena mbinganoni na vhathu ra dzhena zwikolo na vhathu ra vha miraḓo ya kereke na vhaṅwe vhathu ra shuma mishumo na vhaṅwe ende zwoṱhe hezwi ri zwi ita nga ngomu ha tshifhinga naho hu na husha Phisalema heyi i ri gudisa uri a si kha hovho vhushaka na vhaṅwe vhu a si hone vhu ri fhaho phumudzo nga ngomu ha tshifhinga tshine ra tshila khatsho. Thaidzo ndi ine Mudzimu a khou ri kaidza khayo tshifhinga tshoṱhe na nga heyi phisalema. Ndi u ṱalutshedza vhutshilo hashu nga vhushaka na vhane ra tshila navho, ra guma henefho. Ende ndi zwone zwine zwa ri swikisa khakhathini khulwane. Ra ita hezwi, ndi zwone zwine zwa ita uri ri si kone u lavhelesa mulovha. he ra khakhelwa nga vhane ra tshila navho ri si kone u lavhelesa ṋamusi na vhane ra tshila navho na ṋamusi hu ya tshinyala ri si tsha kona u sedza zwavhuḓi ri tshi fhira kha ṱhalana dzine dza khou itea ri tshi fhira kha u lovhelwa sa zwo kwamaho muṱa wa mulaudzi na wa mafaza zwo kwamaho fhumulano na u vha hanu muswa ri no wela kha iyo khombo ya u ṱutsheliwa na zwiṅwe zwinzhi zwi ri kwamaho vhutshilo zwino arali ra tshimbila ro sedza vhathu ro vhea fulufhelo ḽashu kha vhathu a ri nga koni u tshimbila zwavhuḓi ndi zwone zwine pisalema heyi ya khou ri laya u songo fulufhela vhavhusi ndi vhathu zwavho a vha tshidzi muya wavho u tshi pfuluwa Vha humela mavuni, ha mbo ḓi vha u pfuvha ha maano avho. Zwino zwine ra khou kaidza, ri songo vhuya ra tshila ro fulufhela vhathu, ro ḓitika nga vhathu, ra humbula ungari ri ḓo kona kha u tshi kana ndi fanela u kovhana na uri ndi yone khakhathi khulwane ine ra khou ṱangana nayo ṋamusi. vhathu vha khou tshila vho sedza vhathu vho fulufhela vhathu vhathu vha khou ita zwine vha ita zwone ngauri vho vho sedzaho vha ri mini vhathu vha ḓo ri mini zwino mudzimu khou ri kaidza naho ni na vhushaka na havha vhathu sedzani kha nṋe sedzani kha nṋe zwino hei yerusalema i khou vhambedza vhathu na mudzimu madzuloni o vhea fulufhelo ḽashu kha vhathu kha ri vhee fulufhelo ḽashu kha mudzimu ndi zwone zwine verse 5 ya ri wa mashudu wa mashudu zwi amba mini wa mashudu Uh, zwino vha fanela u humela murahu kha kha genesi 2 ndi havha mashudu a u vha ṱhama na mudzimu a u tshimbila na mudzimu a u lwa mudzimu zwino hu khou pfuwa mashudu ndi uyo a no ḓitika nga mudzimu wa yakobo a lavhelela muṋe washu mudzimu wawe ra fulufhela Mudzimu. Ri ḓo ḓivha uri naho ra fhira kha zwifhio ha nga litshi